Үткән чор, 80 нче елларның азагыннан башлап инде, шактый катлаулы чор. Анда безнең үзгәртеп корулар башланды, хәзерлек җилләре исә башлады кебек. Шуннан Дөрес, ни- нидән башлыйм әле? Э, ди- Вакыйгадан Ельцин килде Казанга. Ул Россия Югары Советы Президиум э, председателе инде. Вот Менә Ринат Мөхәммәдиев Россия Югары Советында э, депутат иде. Алар ничектер теге шактый гына танышканнар. Шуның чакыруы буенча бу вакытта инде Ринат Мөхәммәдиев язучылар, Татарстан Язучылар союзы берлеге җитәкчесе. Менә шул Тукай клубында җыелды халык, төп массасы инде моның язучылар. Һәм шунда Ельцин килде. Һәм сөйләде, алай озак сөйләргә яратмый ул, шулай итеп күбенчә шул сорауларга җавап бирү булды инде. Менә шунда ул әйтте, нидә Берите сувенир это сколько можете проглотить дигән сүз. Ана Башкортстанда теге бер вариант әйтелде, аны монда бер вариант әйтелде инде. Шуннан мин дә сорау язып җибәрдем. Әгәр менә шулай алабыз икән, хәзер э, теге сувенирны сез Каршылыклар чыкмасынмы сезнең тарафтан дип диде. Юк, бернинди каршы килү булмаячак дип. Вот шундый сүз әйтте. Аннары аның шундый җавабы да чыкты. Бер нидә Германия газетасындамы? Әгәр бер-ике республика аерылып чыга икән дип, аның бер куркынычы да юк дигән сүз. Ну, шуннан башка чират сөйләде инде. Менә шуннан Ул вакытта урамнар кайный иде инде. Милли аң уянды. Урамнарда, Игек мәйданында халык тулып тора иде. Һәм менә шунда, шундый шартларда, әле әйтим әле, менә ул халык кирәк булган безнең җитәкчеләргә дә. Шәймиев бер тапкыр чыккан да, менә безнең, минем бер танышым аны ишетеп торган инде. Ой, халык аз дигән. Ки, күбрәк булсын әйди. Шунысын әйткән инде. Шунда 30 август бит инде, 90 елның, шушы бер сессия узды. Ә ул сессия гади генә булмады, бармады. Менә ике төр бар инде теге арада гадирәк халык депутатлар алар тиякка керергә дә уякка да керергә дә мөмкиннәр кебек инде вот аннары безнең татарстан дия төркеме Һәм бар иде суенчы төркем һәм дә бар иде менә кире як анда аларның народовластие төркеме ул инде үзләрен депутат ниләр демократлар дип санап йөргән кешеләр бу бик чәчрәп торган шундый булдыклы теге сүз сөйләү ягыннан инде политиканы эшләү ягыннан берсеннән берсе нидә сүз остасы дип әйтергә, политик остасы. Аларга каршы тору бик читенә, менә бик һәм шунда безнең шөкер бар иде. Менә бик булдыклы абзыебыз Фәндәс Сафиуллин. Аның бер генә кеше кебек итенәйме? Менә булуы. Бик мөһим булды. Анда бар иде безнең нидә Рүзәл Юсупов, әйтик теге, тагын Фәүзия Бәйрәмова, аннан кебек Тәлгать Вәлиев менә шул Татарстан төркеменең җитәкчесе, хәзер аны без биздә ул башка төрле хөкүмәт эшендә дип әйтергә була инде, шуңа кагылышлы эштә югалды ул. Менә шул Фәндәс абый сүз сөйләгәндә, Менә шул тынып калалар иде, теге бөтен зал тынып каладыр, я. Ул менә полковник инде ул. Армия атым әйткән әйме. Менә шуның гаҗәп бу уникаль теге хәл инде. Әмма ул гына түгел, анда булды безнең тагын полковниклар тагын да булды. Инде Сафин дигән бер полковнигыбыз бар иде. Шулай ук теге милли хәрәкәтнең җитәкчеләреннән берсе иде. Вот. Аннан менә шушы Бер референдум булганда тан училищесының укытучысы шулай полковник ул менә шушы нинең бик көчле активист ди шулай дип тегендә Хәлиуллин дигән абзый ул. Шуннан килеп чыкты әле милли хәрәкәттән полковник Сәки Зәйнуллин дигәндә менә шулай дип. Ну, шунда Бик катлаулы барган көрәштә чәкәләшүләр, нитүләр барыннан шул декларация кабул ителде. Аллага шөкер, 90 нчы елның августы. Ә менә күпмедер вакыт үтте, менә шул да ук әйтелә башлаган ни сүз теге демократлар тарафыннан, бу безнең моңа хакыбыз юк, аны референдумда кабул итәргә кирәк дип тә мондый ниләрне, актларны, статьяларны. Анда бөтенесе безнең ниләр, милли әһелләр каршы чыкты. Моңа хакыбыз, халыкара хокук моңа бик рөхсәт бирә, әйбәт дигән кебек. Ну, соңыннан, көтмәгәндә, менә 92 нче елның 20 беренче февралендә шул Дәүләт Советы референдум үткәрү турында карар кабул итте. Нидән бу? Бу Тегеләр хаклы булып чыгамы? Юк, хаклы булып чыкмый. Теге, чөнки тегеләр, менә без референдум үткәрәбез дигәч, каршы як бөтенләй теге аптырап калды. Каршы булды шушы референдумга. Шушы депутатлар да теге нидә э, декларация кабул иткәннәр, референдум кирәк шунсыз булмый дигәннәр, чөнки алар көтмәгәннәр бездән мондый кыйбышка барырбыз дип. Анда килеп терәлде, нигә дә ул шартнама төзелә башлаган иде Мәскәү белән. Вот. Анда да әйттеләр, моны бар рефинлар аша була дип. Һәм кыскасы, менә шушы референдум үткәрү вакыйгасы бик зур вакыйга булды. Татарстан, татар халкы тарихындагы иң зур вакыйгаларның берсе бу. Шунда иң ни Монда зур-зур эшләр эшләнде безгә каршы. Агитация башланды бик нидә, теге әйбәт булман агитация бетерде. Менә бу китап. Менә шуны ачып карыйк. Менә мондалар листовкалар бар. Кем тараткан бу листовкаларны? Аларны Мәскәү эшләгән. Менә шул зур тираж белән чыккан, ул булман почта ящиклары югыя, ажгырып берсеннән берсе теге нирәк шәб диде, шул моторлар итеп эшләнгән листовкалар. Аннан килеп төште прокажулар Казанга. Прокажулар делегация. Алар референдумны эзәргә дип килгәннәр. Шуңа вәкаләт алып үзләр чәйендә. Менә шунда менә хәзерге шартларда менә безнең Казан чиновниклары, Татарстан чиновниклары өстә утыручылар. Алар булса, алар күнәдер шунда баш иеп шунда ук. Юк, үткәрмәйбез алар чакта. Ә ул чакта безнең хәтта прокуратурада шундый

Безнең Татарстан прокурорлары, теге район прокурорларын шалтыраталар, диләр. Юк, бу диабез кирәк. Бу законны бозып эшләнә дип әйттем дә, һәм дөрес әйтте теге. Референдум үткәрергә беркем дә каршы килә алмый, аңа законны бозу. Шулай дип теге. Әгәр бер дә булдыралмасагыз каршы дәшергә, юк, китегез отпуска, ялга, тәлән итегез. Булмагыз урында дигән кебек. Һәм Казан прокуроры Сәйфихан Нәфиев, аның бик зур таянычы булды. Ул мәрхүм хәзер вафат нидә инде, татар зиратында. Менә онтабыз безнең шул каһарманнарыбызны, геройларыбызны. Менә татар зиратына керәсең дә, барасың туры гына. Һәм шунда кала сул якта бер чигәнгә куелган, чигәнгәсенә зур кара һәйкәл. Менә шуның каршында минем Нәфи, Сәйфхан Нәфиевның кабере. Күпләр аның янына белмичәнгә үтеп китә инде. Менә шушы батырлык коткарып калды безнең референдумны, шушы шундый кешеләрне. Вот. Бик уның бары ебезгә менә нидә шулай гаҗәеп хәл, Мәскәүдән килде. Рамзан Абдулатыйф ди- дигән кеше, Милләтләр Советы рәисе. Ул монда чыгыш ясады безнең сессиядә, әнә шул каршы булып тик эзләргә тырышучылар тиеш. Юк, менә шуны хуплап чыгыш ясады. Һәм аны Мәскәүгә кайткач, аны инде бик каты тиршеттеләр, теге шулай дип теләп чыкмасын. Тагын менә безнең ниләр бар, аерым шәхесләр. Менә Фәндәс Сафиуллинны әйттем мин, а- а- аның менә хәтта минем күрше, Теге марҗа хатыннар инде менә. А вот София Ильина, я верю, дип әйтте менә шул хатынга. Анда бит агитация бара, теге яктан бик шәп бара бит инде. Бик кешеләр әйтәм бит, бик осталар алар анда. Шуңа шул хәтле маневрлар эшлиләр, аларның бер народовластие әйтәм бит төркеме, фракциясе инде. Һәм икенчесе согласие. Маневр белән я тегесеннән сөйләттерәләр, я бусына сөйләттерәләр, шундый статы, әлкәр инде. Илдус Садыйков атлы абзабызны без онытырга тиеш түгелбез. Менә анда безнең түрәләрнең күп әйбергә баш җитмәде. Менә ул монда уйлаган, безгә халыкара күзәтүчеләр кирәк дип. Бик тә бик тә кирәк дип. Әгәр шул булмаса, чынлап та бу референдумны өзгән булырлар иде куркынча. Я инде аның теге резонансы да бөтенләй башка, күп кимрәк булыр иде. Менә шул Илдус абзый Садыйков үзенең теге машинага дип җыя торган җыйган акчасына машина алам дип Мәскәүгә китеп барган, ә Америкага китеп барган. Һәм шунда озак кына йөреп, нитеп, теге иң югары кимәлдәге халыкара күзәтүчеләренә нитте бу. Чакыртты. Тагын монда менә шул референдум вакытында күзәтүчеләр булды менә гади кешеләрдән дә теге гади кызлар килә нитә күзәтүче утында торалар әйбәт менә шул бик кирәк булалар мин үзем дә күзәтүче булдым егерме сигезенче мәктәптә әнә ул тимер юл буендарак э, шул ул референдум комиссиясе бик күп илләрдән килде ниләр журналистлар Вот. Болай ни дә инде шул кызыксынучылар шушы хәл белән болай. Синхуа агентлыгы хәбәрчесе шушы нигә килгәч, референдум комиссиясенә, тегеләр берсе дә җавап бирмичә, шуннан мине чыгардылар моннан. Әле кызык шунда теге нидә килеп кергәч, иң беренче алыштыртырга кирәк булды флагны Бостонскига әйләндертергә. Безнең Татарстан флагын да теге тиешенчә эләвелмәгәннәр шулай дип теге шул ниләр ул. Анда матбугат көрәше монда бик кирәге матбугатның көчле булуы. Менә 21 февральдә игълан иттеләр референдумны, әйме? 21 мартта үткәрделәр. Менә шушы бер ай булды матбугат көрәше ае. Анда көрәшнең үзәгендә торды теге яктан вечерний Казань. Монда кешеләр уңайсызлар. Һәм алар кирәк чакта ялганга да барып, шул хәтле дә бик каршы эшләделәр инде. Кызганыч ки, безнең матбугат безнең алай булдыра алмады. Безнең татар матбугаты булган, менә элке заманда. Ул мөстәкыйль булган, көчле булган. Тукайлар, шул Әмирханнар ниләр эшләгән анда шул матбугатта. Шул мөстәкыйль матбугат беткәч, менә шушы совет матбугаты Анда инде милли аң да юк. Менә кушканны эшлиләр, шуның кебек менә шул э, шундыйрак хәл иде. Менә Илсөя Хәйруллина дигән журналистны мин нитәм инде, оныта алмыйм. Ул шул чорда Аваз дигән газета чыгарып, менә шул мөмкин кадәр теге нитте инде, менә шуны шушы эшкә җигелде. Сөбханалла. Талгат Бариев дигән егет Комсомольск Татарида атнага бер чыгадыр ул һәм шунда бик шәп итеп язадыр ул шул мәкаләләрне. Акыллы һәм үтемле итеп инде. Ну, башка татар журналистларыннан башка бик, бик аз булды инде шул базу күп эшләүчеләрдә. Менә шөкер без матбугат көрәшендә еңелмәдек, чөнки аңа кушылды безнең язучылар, аңа кушылды безнең галимнәр, юристлар, башка кырлар кешеләре. Һәм безнең дә шәп чыкты. Һәм шул рефиның нәтиҗәсе, рефинда еңдек бит инде. Менә шуны күрсәтә. Тагын нәрсә? Шушы референдумга таянып, Конституцияне эшләдек. Ул суверен дәүләт Конституциясе. Һәм аннан соң нидә шартнамә Мәскәү белән. Ул да гадине алмады. Мәсәлән, Фәннә Сафиуллин белән Рафаэль Хаким бардылар. Шул эштә бик актив катнаштылар алар. Аларның бик зур тырышлыгы белән шушы шарт Мәскәү белән шартнама төзелде. Россия белән. Һәм беркемне Күпмедер вакыт үткәч, миндә Рафаэль Хәкимов шалтырата Фәндәс Сафи белән тора. Кара әле, Фәндәс абый, син ишеттеңме анда, дип. Мине бу проектны әзерләгәннәр бит инде болар. Кабул иткәннәр, шартнама төзегәннәр, кул куйганнар, дип, әйме? Ну, билгеле бит инде, нәрсә гаҗәпләнергә аңа, ди Фәндәс абый. Бу бит бөтенләй башка төрле шартнама, ди. Димәк, шушы бөтенесе эзләнгән көннән соң, димәк, бизәткәннәр шартнаманы. Анысы да менә хәзер күзлектә караганда бик әйбәт шартнама. Ләкин тегесеннән күп кечесенрәк инде. Менә шундый гади түгел тормыш. Там нәрсә әйтим инде. Шуннан соң шартнама э, булды, ансы да булды. Хәзер нәрсә кала инде? Бит конституция бар, әмма референдум теге бөтен халыкара акт шундый. Кешеләр аны бер аны бүтән референдум үткәреп кенә аны интерга була, юк кушарга була. Рәхәтләнеп теге Россия белән Россиягә вәкаләтләр берләшеп бирелде Россиягә, төп эше калды үзебездә. Шулай итеп, үсәргә кирәк, халык үссен, яшәсен. Нидә укысын татарча, нидә татар балалар яшәсеннәр, русчаны да белеп дигәндәй, шулай итеп теге. Бар да әйбәт бит инде. Юллар ачылды, ләкин шуннан соң гына чигенү башланды, аңлашылмый торган чигенү. Нәкъ менә шартнамә төзеп төзелүгә безне әйтә башладылар шул җитәкчеләр, без Россия субъекты дип теге. Вот. Менә шуннан соң бөтен хокуклар кимегәннән кими барып, менә без хәзер шушы хәлгә калдык инде.